Na deɛ di deɛ deɛ asɛm a wɔde ato dwa no deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ ɛɛ cabinet akɔtena ase sɛ wɔn ɛrehwɛ kwan ɛbɛfa so a forest a yɛbɔ wuram ɛkɔtu ɛfam agudeɛ no mhm. yɛbɛtwam ɛnyɛ saa ane saa mmara ne ɛni hɔ koraa tete ne ɛni hɔ kufa do na ɛde baeɛ mhm.
na
medeɛ Mahu sɛ NPP ne NDC wɔn boa. Ɛyɛ ntorɔ ne naadaa na wɔn di kyerɛ Ghanafoɔ. Really? Ɛ- ɛba galamsey ho a. Deɛ wɔn yɛ nyinaa no, obi a wo waso da fam yie na wohwɛ nneɛma yie no, wobɛhu sɛ NPP ne NDC wɔ suban baako pɛ. Adeɛ a wei ba a ɔte opposition a ɔse wei yɛ nyɛ no, ɔba no ɔbɛyɛ a na wadustify. Oh, okay.
Wɔn mu mmienu, sɛ moahwɛ a, ɛ, ɛkɔnɔmi, wɔn te hɔ a, ewiem ayɛ dene, ɛna deɛn deɛn, ɛna ɔbaa yaa, wei se mede VAT aba, wei se mbaa mɛtwam, ɛno nkoa, kyɛ sɛ, wɔn nni innovations, wɔn nni ade papa biara ma ɔman wei, na deɛ ɛya paa ne sɛ, ɛ, Ghanafoɔ, madwene ho over the years, menim ade korɔ nti a moayɛ so adamant, sɛ, NPP ne NDC ɛbɛto aba no ma bɛtuatua sika ama binom. na ɔmo agyegye. Yɛwie a ne yɛn nyinaa yɛ saa wɔ amanehunu mu. Enti mo ntumi nsakra mo adwene for once nka sɛ yes NPP ne NDC ama ɔmo almost 40 years. Baako ara na yɛkɔ akyi nti sɛ obi te sɛ Odike nom asɔre a yɛn hwɛ deɛ ɔmo nso bɛtumi ayɛ. Aborɔfo a yɛka sɛ ɔmo kurom adevelop no wo ba na deɛ wo yɛ nyɛ a ne yɛ awɔ nkonsa na foforɔ aba. Wei deɛ mo asɔ duopoli nom sɛ asɛ ɛyɛ religion ɛna obiara mpɛ sɛ ɔbɛgye mu and galamsey asom a yɛreka yi mhm. me nuaba mhm. tete paa tete na neɛ sɛ yɛ abɛgye mbrɛ no a na wɔn common sense ɛyɛ adwuma no mhm. wɔn mu sɛ surface mining ɛbɛsɛ yɛ nsuo ne yɛ kwaeɛ nyinaa they knew it eti since 1930 a yɛ starte mining gold wɔ ha no ɛyɛ under ground mining ɛna na yɛ yɛ ɛno na na ɔbo ase gold mines yɛ yɛ sɛ bɛyɛ a ɛsoro no obi antakye because gold no ɛwɔ asase no ase papapapa ɛkɔ deep awɛdɛ npp ne ndc wonim de ɔmo yɛ ɔmo pɛ sika ntɛntɛm afiri gold miners ne aborɔfo no hɔ no na ɔmo de aba sɛ ɔmo sɛ underground no Ɛnnɛ yi wode investment kɔ mu a ɛɛ wontumi nte ka da ɛɛ ɛyɛ very expensive nti na waa me nua ba sɛ nyɛ sɛ bi adwene na ɛwɔ fam a mhm. obi a ɔscratch five feet na wasɛ microorganisms mhm. ɛwɔ asase no agya hɔ akɔ mhm. ɛne obi a wɔkɔ thousand feet akɔyi gold na soro no ɛɛ yɛnya kwan ɛde ɛde ɛde adwuma deɛ na ɔsɛ sosɔ no so. ɛne nka deɛ ɔtu fam a Yɛ kookoo si hɔ. Yɛ abɛ wɔ hɔ. Biribiara wɔ hɔ. Yɛ nsɛe asase no. O Yehowa, ɛnɛ wo hwɛ galamsey fight a wɔn yɛ yɛ fight galamsey John Mahama o n fight galamsey baabi a ɔde ne nam no ɛyɛ Akufo Addo line naa so na wei kɔ a na wei abɔ n'ani akyerɛ wei sɛ Ghana foɔ deɛ ɔkeka wei kyerɛ wɔn aa wo mfie nan no w'ani bɛteɛ naa so na nka nyɛ nwanwa sɛ papa panimu a wo yɛ campaign we need an honest government honest government dɔm ama sɛ sɛ woyɛ ama gyidi eh, amanfoɔ nya ɛma awɔ a wode baa power no me to me ne nyinaa yera because woka kyerɛ sɛ woba bɛ place a eh, state of emergency ɛna saa ɛla yɛ a woka ho asɛm mhm. woka sɛ ne nyinaa within 120 days of his office no mhm. saa ɛla no ɔbɛyɛ abrogate mhm. afei so so ɔde state of emergency bɛto galamsey so Me nua baa, John Mahama ne nam ho ara na wɔ wɔ wɔ wɔ wɔbɔ koko asa na anim. Eh, John, yɛn mu bi so yɛyɛ smart o. Yɛyɛ gold nti na ɔbaa yɛ. You you are- you ta wo target na yɛ gold. We know it. Wɔ nneɛma a ɔbaa yɛ woyɛ nyinaa kyɛ sɛ ɛyɛ gold nti na ɔbaa bɛ wobɛpere akonnwa no. Sɛ ɔno obetu anaa sɛ ɔyɛ ne dɛn. Ah, na aka sɛ Akufo Addo wokɔto no galamsey site da. So ankɔto no. Ɛnso Frimpong Boateng report ɛbaeɛ no, It shows clearly sɛ ɔna na ɛyɛ mboa odi nkurɔfoɔ mu ɔmo yɛ saa bi pɛpɛpɛ na papa yi yɛ na nka obi a wo watumi sɛ wohwɛ Nyankopɔn anim aka akyerɛ Ghanafoɔ sɛ meba within 120 days mɛma galamseefoɔ no agya adwuma yɛ mhm. na yɛ nyinaa yɛakɔ table ho akɔhwɛ kwampa a sɛ yɛbɛyɛ mpo a yɛbɛfa so na nsase asɛ ne nsu asɛ no yɛahwɛ kwan yɛde bɛfa so ne nyinara ɔbaa yɛ Ɛna ɛɛ ɛɛ yakɔ kyekye excavator ɔnim deɛ ɔmo yɛ ɔmo hwɛ site wei ɛsɛ o oh, nkurɔfoɔ ɔmo guo deɛ bɛyɛ npp foɔ na ɔmo de asogyafoɔ ne apolisifoɔ akɔtɔre akɔhwɛ akɔ ɔmo so na ɔmo nkurɔfoɔ so hyɛ baabi ɛɛyɛ. nti ɛyɛ ɔsɛ obi a yɛakye no nansa biara ɔyɛ npp ni. o oh, dodoɔ naa sɛ deɛ ɛyɛ adeɛ ɔmo yɛ no nyinaa na ɛyɛ o mm. tie ɔmo ba no ma kɔ promise ɔmo sɛ mo ndc foɔ a mo na mo yɛ galamsey a mo abɛtena fie no Sɛ yɛ ba yɛ bɛ mo abetu. Eti mo nyɛ campaign moa ne yɛ mmra power no mo ateɛ ho agum na kwaku boahe nom nam galamsey side eh yɛ ba yɛ bɛ mo ayɛ adwuma no ma mo nsuro ampa wɔn ba a na wɔn a wɔn wɔm dada na wɔn wɔn suspect sɛ NPP foɔ bi ɛda so wɔn no na wɔn de aso apolisifoɔ de aso yafoɔ kɔn mu so. ɔde ka yɛka small scale mining anaasɛ yɛka illegal mining ɔn sɛ obi wɔ hɔ koraa okita license ba kwan a ɔfa so yɛ adwuma no madam ɛno tia mmara ɛyɛ dɔmama na ɛbɛkyerɛ sɛ wei yɛ small scale anaasɛ wei yɛ large scale wei yɛ small scale anaa wei yɛ large nti yɛka sɛ obi wɔ hɔ no yɛnkyee no a ebi nso a na ɔmu mmara so large scale foɔ no koraa no mhm. wɔn anya adwuma no yie. ebinom nso so definitely. ɛsɛ so kɔrɔ aborɔfo na ɛde wɔn aba ha no mhm. wɔn ne mpanyinfoɔ no aka abom a nhyehyɛ papa a wɔsɔ wɔn yɛ mhm. ɛma ɛm yɛn nsuo ɛne a. yɛkwa yie ɛbɛbɔ ho ban no na sɛ sɛ abibu so asɛm o mhm.
saa new mont no ɛsɛ wɔn yɛ last game man saa wɔn kɔnsɛs no wɔ kwan mu bɛn dɛ. Sɛ sɛ wo se kwaeɛ mu sikatuo no wɔ Abogate ɛnyɛ saa? Aane. Ɛna mebusa sɛ New Mountain no ɔmo wɔ Half Kenya sɛ sɛ ɔmo adudua Ankwanta no ne ɛkyɛ ɛkyerɛ no a menim sɛ hɔ ɛyɛ forest area na ɔmo nka forest gu fam no aborɔfo no ma ɔmo nka forest ngu fam na Ghanafoɔ deɛ yɛn stop ɔmo what kind of logic is this? Sɛ sɛ yɛ yɛ yɛ yɛyɛ nhyehyɛeɛ no yɛde agu no a yɛntwɛn na yɛnhunu deɛ ɛwɔ mu a ɛha sɛ

all forms yɛn yɛn hold on saa state of emergency no mene ne yɛ adwene hundred percent mm-hmm. you should go by it na anyɛ saa deɛ a ma madam yɛbɛba bɛtena ha times without numbers a wobɛhunu sɛ galamsey no ɛko no ɛɛ wɔn nsa nenam ho na sɛ nipa nyɛ akwadaa yɛbɛ wiase akyɛ dɔm ama ɔkyɛ mi ɔnkyɛ ma ahen biara ɛwɔ wiase ɛɛ age mu adeɛ a wɔn yɛ nyinaa egu mi nsam mese. ɛnyɛ adeɛ a wɔn bɛ stop wo ɛyɛ wɔn target no no ɛno na ɛma wɔn sika eti they don't care about Ghanaians na Ghanafoɔ a mo tie mi nɛ me se galamsey no ɛde NDC kɔ fie because they are deeply ni wɔn nsa wura mu more neck deep neck deep thank you ɛnyɛ adeɛ wɔn bɛtumi agyae wɔn ne aborɔfo nso a yɛ gold wɔn a wɔn yɛ eh, light skin wɔn ma yɛ baako Wei ba a deɛ ɔsɛ Ghana nya koraa yɛnya. Ɛyɛ nsɛm bebrebee ɛna akɔdi politicians hɔ. We can't go and queue every now and then ɛnkɔto aba mma politician. Ɛnɛ Ghana sɛ wohwɛ sɛdeɛ ɔman no ɛbɔ bi ɛsi ti a, only the political class ɛna ɛwɔ ahotɔ wɔ ɔman wei mu. Yɛne a yɛaka nyinaa yɛayɛ sankwas. Yɛgum sɛ awio ne ntɛtɛ. Eti Eh, not until sɛ yɛwura mama bɛ declare state of emergency ɔno ana asɛm a ɔka yɛ ɔka sɛ within 120 days we are now eight months on ah papa na wofi sɛ sɛbi o sɛbi o ne akorakora ɛkɔ afuom na ade nneɛma soa no na ka kyerɛ sɛ edua kɛseɛ bi esi ɛyi hɔ no yɛduru a ɛbɛsoɛ ne ahome mhm. yɛduru a na wotwa mu a wɔnhwie bankye no ngu fam obesu nneɛma no adeɛ asoa no a ne kɔn mu bu no obɛhwinti obɛyɛ dɛ ahwinti ama no ahwie agu fam and this is exactly the npp ne ndc yɛ ghanafoɔ wɔn ahu sɛ nipa no bi agye mi sɛbe eti deɛ yɛbɛyɛ wɔn bi a wɔn bɛdi akyi eti yɛ deɛ yɛba a yɛne kakra na ɛwɔ so yɛpie sika yɛnya sika no gu dan mu a yɛkɔ election a

the the the the the your friend say uh, what do we call it ɛkwampa a mm-hmm. yɛbɛfa so a sɛ yɛbɛtu agudeɛ no mpo a we need technology madam hwɛ adeɛ bi deɛ meya pa a ɛtwa me nsum ne sɛ ebi a asase ɛyɛ ɛyɛ one acre one acre no gold no hyɛ mu ara kɔ thousand feet deep down but wɔn yɛ shallow Wɔn yɛ five feet a na wɔn agyaw na gold no aka ɛda ɛwɔ fam hɔ na wɔn san akɔ another parcel of land so na wɔn akɔ sɛɛ no. Wɔn hwete sɛ akokɔ odidi no. Aha nti wɔn hwete hwete ani ne saa ɛna gold no da so wɔ wɔn akyi why don't we come to a round table na yɛn ka sɛ no adeɛ na yɛyɛ no yɛhunu sɛ ampa yɛn yɛn akora yɛdi ɛho awu eti yɛn pɛ um, innovations a ebetumi aboa ne yɛtumi sɛ yɛma one acre land koraa na wode wo so woyɛ ɛɛ eh, mofrɛ sɛ legal mining a mhm. go deep yɛ yɛ yɛ pɛ machine bɛ mɔ kɔ deep eti sɛ ɛma no one acre ebi kura four years no wɔn firi ho because of sɛ wɔn kɔ deep nti no ogyina deɛ ogyina na na wɔyi ne gold ɛba saa widespread um, friend sɛ uh, destruction of forest ne farmlands no. ɛno so koraa no wɔn tumi wiem fam tu kwan kɔ aseɛ abira ɛsoro no ɔmo ɔmo nsa esoro no. Wode ɛsɛ so first man kura we agree. Okay. But let us uh, uh, impover uh, you can say. Impo.
Mpatsɔ fa aborɔfo bra ma mi ma mɛka de nka. Improvise. Improvise. Sɛ bɛ yɛ a yɛn sɛ nsuo nye kwae na asɛ wɔn pɛ ntɛm four years no. Ɔtena ase ama yɛ akɔyɛ technology ne saa nneɛma dɛbi o odidi odike kan yɛ bɛ kyɛ Ɛɛ yɛ yɛ taa mu sa abaada yɛ to. Meda ase. What is this? Ɛne yɛ sɛ ɔma ne ti. Ɛɛ deɛ ɔka ne nyinaa no yɛ ntee. Yɛ deɛ deɛ nim ne sɛ ɔka kyerɛ yɛ ɛne na yɛ social contract between yɛ ne no sɛ ɔde state of emergency bɛba and we are still holding him accountable to that.